N toya maa, m bi yɛn yɛ so di puuni so Jese. Ban daa ti Jese maa pam nyɛmi ŋun na ʒi n-zaŋ o tɛɛnsiri sɔŋ o. Issue maa yɛn nyɛla o mini o didɔɔla yɛtɔɣa eh? Ka ban yɛn yina ti taali maa ka di nyɛla yaa bɛ bemi kamaa Chelsea fans bee Barcelona fans. Ti dala player ŋɔ one billion ka o wansiri kani. A bi nyɛ Chelsea ti ni da player so maa ti da o la two billion ka o wansiri kani to lala nim maa ka n yɛri maa.

N niŋ daa maraba ka n na kaman how program zuɣu a buɣi ni o segment yuŋ paaya ka buɣi ni o kum yirigi tiŋ na ka o bɔhi ni bo n-lu eh, ni paɣa kpɛm n faai siɣi zaŋ chaŋ bɛ kaali ka buɣi ni o ŋun lahi kum yirigi tiŋ na ka o bɔhi ni bo n lahi lu eh, ŋɔ maa ŋuni yaa ni dana paɣa n dɔɣi bidibiga Lala n nyɛli a Kaman How program zuɣu di nyɛ yɛli viɛlli din ku duɣim tira di mi ku lahi nyɛ zaɣ biɛɣu. Kpe ka ti yɛn discuss li taha bee n analyse li taha ti mali ti pun yɛli a yɛ ti ni nya li shɛm eh di dii zooi di zooya pam ka di dii bi yɛn chaŋ ti a ni bɔri li shɛm eh ti ku yɛn ŋmaai la short eh yɛltɔɣa shɛli di bi yɛn waɣa about eh the trending issue din na beni about fancy gada mini eh, Naya Timabi so be Yendi eh, Odi Dola eh, o suna yɛtɔɣa ka ti ku bɔri ni ti ka ti yaa yɛlli ti kaman how ti ni nyɛli shɛm di zooya pam ka ti yɛlli ka di bi lu n-ti a and di bɔri shɛm a yi kana ti luhi issue ŋɔ maa ti ni yɛn wumli shɛm eh, ti wumli Odi Dola mali suna ka niriba pam chaŋ other artists ni celebrities sokam rap life and why is it that ka ti ma bia ŋɔ maa ka o yuli ti yaa single out n yi di puuni eh, ni yɛn yɛlli ti a shɛm nyɛmi kama a ka ti yuli eh, n pahila n ma bia ŋɔ maa suɣilo pam ŋuni n nyɛ Ɔdi Dɔla ni yɛlimi o labi ti gbaali bee ka bi baŋ bin yɛn zaŋ bi zuɣuri gbaɣali taba n malli shɛm ka fiɛ fansi gada mi kaman o ku asɛptin bee kama ka ku niŋ sɔri fɔ mɛbi o ni bi tooi pirizɛnti bin di bɔri ni bi nyɛ o pirizɛnteeshin shɛli bi suuna ŋɔ maa ni bɛna bikos a yi kana ti yuli kaman hau pirogiram zuɣu is e yusilɛs disishin Eh, ka Naomi yu ka Northern Region be Tamale ka ti mali unemployed youth eh, youth shɛli ban ka tuma bipola ban ka tuma n zooi pam so a nyɛ ka bi chaŋ ti gbaai tuun shɛŋa din de hali din ka yɔri gba ka di ku nyɛla eh, niriba pam zaŋla la issue ŋɔ maa ni bi ride on it yes because so kam mi ni o ku yɛli yɛtɔɣali biɛla about it ka post on social media o gba ni nyɛ attention yes dini n ku nyɛli ka sokam ku chaŋ ti ku nyɛ ŋɔ n tu nyɛ ŋɔ n ku nyɛ ŋɔ nyɛma the reality is yaa ban nyɛ yɛla maa maŋmaŋa n nyɛ fansi gada n bɔŋɔ n nyɛ ɔdi dɔla it's like bi zaa bi malila one or two videos replies n bala maa to an extent eh, ni mali problem shɛm nyɛmi a yi labi n ma bihi maa polo yɛn di nima eh, o di dɔla nyaan doliba like bɛ haipila yɛtɔɣa maa style shɛli ka ti ti bi nyari eh, di ni neesim yaha because it's a simple logic suuna yɛtɔɣa ka so kana eh, n bi baŋ like hali ti di tooi zooya pam gba di tooi zooya pam ka ninsali niŋdi suuna Ka bɛ nyɛ so din ni me bɛ, ka o suhu bia puuni ka o di mali a ai, zaɣila hal o di ka din yɛn puhi ma gba di di ku tu ni o kana. Ti ni nya ka o kandi maa na niŋ very important. Eh, so niriba pam ya ni o yi kana ka bɛ perform maa di di ka eh use mini bini. But ka man li bɔrimi ti understand one thing, o di dɔla daa yi ni o niŋdila suuna. Eh, di pala musical concert bee show n daa nyɛli ka o zali show ka yaya fansi gana yɛn kam na ti diɛm ka Macasio ka ti diɛm ka so ti bi kana ka fansi yɛn ni o disappoint ba mi ka show n nyɛli and eh, Naomi yula yuwa Naomi ni tibigi a gba tibigi raa maŋa kama shɛba ni yɛri fansi gana shɛm laanoo n nyɛli ka di yɛn chaŋ ɔdido la sani Naomi yi tibiga a gba tibigi raa maŋa Binshaɣu din bi luhira di bi kpaari a nyɛriga amaa ŋɔ maa ŋuna yi chɛ ka ti nyɛ din kpaagi yi nyɛrigi shɛm bikos i ni noon yɛrili o ko yɛn dila wahala n-ku yɛli yɛn ti ya ni ka binshɛɣu n-nyɛli to binshɛɣu n-nyɛli if it wasn't anything m bi nya din yɛn ʒiya ni yi zaŋ li du social media ka niriba ti mali li tin ya bee ka niriba ti zaŋ bɛ nangbana kpɛhikpɛhi din ni. Yi niŋdila suuna suuna like di yi pa shɛli gba n yɛn yɛlli ti viɛnyɛlinga yi tamla yi daadiini yɛla yi ban yɛra maa zaa sokam tamla o daadiini yɛla di yi pa shɛli yi zaa tammi ni musulim nyɛla yi di tee ni musulim nyɛya lala yɛltɔɣa maa naan ku lee issues.

A yi siɣi ni so six hundred Ghana cedis eh, a mi ni tom siɣi ni so six hundred Ghana cedis maa eh, Naawuni tibigi a ka ti a ariziki, Naawuni tibigi zaɣ la gba ka ti o yuli. Binyɛra dibaashɛm maa mi n-chana, Naawuni yi ti a nam, Naawuni yi ti a ariziki, Naawuni yi ti a baŋsim. blessings n nyɛ laa binyɛri ŋɔ maa so a yi mali ariziki ka so mali eh, baŋsim bee yuli eh, yi taɣalirimi chɛna ni yi ti achieve one common goal but a yi niŋla a niŋla suuna man sani di yi di nyɛ man ŋun fa o ni di bi kana maa ti di mali problem ni ti yɛli amaa di lan chaŋla over to an extent ka di mali binshaɣu yaa daadama ni bɛ shɛm maa a bi nyɛ kama year 2022 everybody is talking about fancy gadam yes din niŋ shɛm maa di malila binshaɣu ninsala a yi nyɛ ka bi kama bi yɛla yaa a a kama n yuli fi shɛm ka bɛ yɛn ma yaa ni alaasani anytime ka a ti ku chani alaasa n-gbe n-daa mi ka n zaŋ n nina pa ni n-nya alaasa ni yɛn gbeli ma shɛm o shiri yɛn gbeli ma m di pa shɛli gba ka di nyɛla ŋun di yulila o yuligu amaa n niya ni nyɛ ni n-nya o aibi maa a yɛn nya li mi di pa shɛli gba ka di nyɛla yaa alaasa n-gba di bi yɛn gbeli ma gba bɛn ni bɔri ni n nya li maa ni bɔri aibi shɛli o sani maa shɛtɔɣu ni yɛn chaŋ mi n-ti che ka o niŋ binshɛɣu

Niriba pam ka o tiri from previously how ungrateful Fancy Gadam is how ungrateful he is ka niriba pam zaŋli kpuɣi 69 and Gadam nation rivalry ka bɛ zaŋli kpuɣi to din diri pa taali bet niriba shɛba ban kpuɣila yɛltɔɣa maa n ku yɛlli haali n ti tam ni ban maŋmaŋ mali bɛ daŋ ni bee bɛ maŋmaŋ yɛlimuɣisira

Bɛ tu o biɛli ka o bi niŋ shɛli. Bɛ tu o ba dɔɣiro bee o ma o ma maŋmaŋa ka so ku kamaa binshɛɣu din di tu ni o zabi ehe o bi yɛn zabi li. To faansi gadam yi mira faansi gadam yi mira di zab shɛŋa beni gba ka di ti ku tu ni kamaa yaa dini n-tu ni a zabi. A daa dii ni zuɣu o bee n zabili. Bee ka di o ku chaŋ shɛli polo ka so ti gbaagi o balli zabaɣa n-nyɛ o ka so ku gbaai zabaɣisi n-tu ka so gbaai Dagbamba n-tu ka so gbaai Ŋmanpirisi n-tu ka so gbaai Gurinsi tu o bi nya li ka di nyɛ problem. Kpe ŋ-ŋɔ ti zaŋla ti industry maa n-kpuɣi li n-ti zali shɛli polo ka di yaabu paai nimaani. Yi pirim gada mini odi doola zuɣu n-ti turi tab ma nima n-turi tab ba nima. Di yi pa shɛli ka a yiŋ yɛla zaya gula a bi tooi niŋ li. Di mali ma nambɔɣu maa n nyɛla vidiyo shɛli haali ka di ti chaŋ ti paai extend shɛli ka n nya so ni niŋdi bɛ ni niŋdi so interview ka di ni gbaai ma nambɔɣu ka maa salo lana ka n ŋɔ bɛ ni kana because lala niri maa a yi yuli o di ŋmani o diri nam. No, no, no, no. Soli ku kan naa pii yaɣali. Garam kana o di dɔla eh, suna yɛn ti bi pɛfɔmi. Like di mini nam yɛtɔɣa like di kpini ya ka di ti ʒiya ka laa naa maa ka o gba galindi niriba paari di zuɣu. Ni yɛn zaŋ shɛli tam ka di chaŋ to an extent ka nya afa bila ka o o o analyziri ka o mini so ŋmɛri tab battle nima. just because so chaŋ so eh, suuna yili n ti bi pɛfɔmi n chɛla ka yɛtɔɣa yi lan kana ka yi neeli sɔŋ sokam neei sɔŋ o kpee ka di nyɛri the understanding eh, ni wum side of the story sia like kama previously show maa yɛtɔɣa ni yina bee suuna ŋɔ yɛtɔɣa ni yina ti nyɛri the flyer eh, ka ban yɛn pɛfɔmi bɛ din ni so ninvuɣu shɛba ban yɛn pɛfɔɔmi ni bɛ filaaya maa ni maa ti bi nyɛ eh, fansi gadan filaaya maa ni if an yi nyɛ artist automatically yɛn kpuɣili mi kamani nuu ka performance maa ni ka ti ti wum yɛltɔɣa mi ka di lan ʒiya ni eh, Biraadi gadan fiila before ka o yiɣisina ka di ŋmani bi mini o mali performance yɛltɔɣa di yi nyɛ laa o gba yi kana la o bi mali then upon all la one day life ŋɔ maa kama yi zaa ni yɛri shɛm yi ʒi tabi yi ka tiŋ na a niŋ yɛtɔɣa a niŋ a niŋ binyɛra pam ti gadam gadam niŋ binyɛra pam ti a this is a mere issue yɛro yɛla kuli bi saɣi ni di ti in short ti kpuɣila issue maa n lan chaŋ ti yaɣa din di ti ni di nyɛ shɛm ti kpala issue maa lan chaŋ ti yaɣi din ni tu ni di nyɛ shɛm because ka musical concert n nyɛli ka o bi perform ka a yɛn nyɛ samli and suuna gba it's not a business naawuni n larigi a bia eh it's not n bi nyɛ bia maa naawuni n larigi a bia ka a yɛn diɛmdi suhupiɛlli diɛma n bi nyɛ din mali anything to do with like bansi kana ka so ti bi perform ka musical show nyɛli ka di ʒɛya ti daa zaŋ a promote li pam ka a ti kana ka bi diɛm ti daa niŋ ŋɔ pam ka a ti kana ti bi diɛm and videos maa ni yirina maa ka n nyɛ ŋun dab so kama di pa shɛli o doo yili yɛla dina o doo yili yɛla ni biiri o zuɣu shɛm Dina yaɣaya o bihi di bɔri advice ka o na o be doo yili m-bala gba a doli doli ka o ti ka doo yili ka a nya so ka o hajaakili gbuba kaman n yɛra wei yi ban diri shɛhira maa Naawuni yɛn bɔhi ya bɛ mɔ mɔ ka man problem maa ti bi yɛli ya a di yɛli bee a di kpe so yɛla ni di viɛli pam ni ti kpɛri tabiya ni bɛ yɛ a ni kpuɣi li chaŋ ti paai shɛli polo maa di yaa bi saɣi ni hali ka tiya ni nyini nyɛ gadam nation gaashia ka turi niriba eh, chiyama dali tin zali zali na nyɛma na chiyama chiyama yi ya yaɣa yini ni yɛri tɔɣa shɛŋa maa chiyama yi di ya yaɣa bi ŋɔ ŋɔ bi ti kala jɛrim jɛrim ŋɔ maa saha. Yili bɛ mi kana bɛ northern region bɛ Tamale ka bɛ mi use ka bɛ mi in yɛn doli entertainment shɛm ka doli li just because of unemployment di yimina di kamina ka sokam bɔri ni o ŋmaai video ka bɛ bɔŋɔ sokam yiŋɔ sokam bɔrimi ni o nyɛ celebrity ŋunkam ku kpuɣi phone bila eh a yi kana ti yuli gada mini o di dɔla yɛtɔɣa din sani din sani issues gari lala. even in family issues e niriba pam ban mi di tooi zooya this time almost every family malila whatsapp group a mi the last time and an make a good suggestion n niŋ i family group chat puuni gada mi ma ka si o be eh o di doola n ti yɛn mali problem ka a a a kpe n siɣi din ni din di baŋsim ka a mali amaa ka baŋsim shɛli din ni tooi mali a yiŋ dundɔŋ Ban yɛrili maa zaa o bi mi o yɛn niŋ shɛm o o o yiŋa niriba ayi yi mali ishi o bi mi o yɛn niŋ shɛm mali li what is the issue about unemployed youth ka ti ku bɔri ni bi yɛli ni tinim nyɛmi binshɛɣu din bi nyɛ ti ka ti kai ti kpɛri din ni. hadi ku nyɛ ti gba yi ku kpɛ biɛla maa bet sokam bɔri mi ni o ride on laa yɛtɔɣa maa n lee celebrity eh, social media sokam sokam bɔri mi ni o mali yɛtɔɣa dinni eh, n yuli gada mini makaasio eh, to o mini odi dɔla bini maa

iya ni issue maa start mi ka banim tura ka gadam ti na tiya ni ŋɔ ka o di dɔla yina nti I don't know n daa niŋ ŋɔ ta n daa niŋ ŋɔ ta fine so din ka n yi yɛri maa that means none of you is a so uh, like ti yɛri shɛli maa n bala uh, majority of Ban ku yɛli ni bi tabira industry ka niŋ wula ka niŋ daa mi so yaa bi saɣi tabbu maa ka o tabiri maa because maybe a yi tabirili ka ti expect something in return n ŋɔ maa then you are just di nyɛla dash n bala maa din ŋɔ a yi chani mi ti tɔhira eh, na di ti paagi a vaabu ka bi ka a ti vaai ta then you don't have to pride in it. E kwe m buɣi ŋɔ ka mali laasabu n ŋɔ ka ti kun ta tira niŋa ŋɔ tira niŋa ŋɔ ti yɛn deemi ka o bo n tinya ka di yɛla di yɛla zuɣu ka chɛ because ma yi nya ka a yaɣi yaɣi binshɛɣu ka yi ti kana ti chɛ ka di lihiri issue maa di disturbiri ti mi so di zuɣu ka ti kana kaman how program zuɣu ni ti lahi analyse ti ni pili yɛltɔɣa maa shɛm nyɛla yi unemployed youth n galisi northern region ni bipola n ka tuma Tuma kalinsi n-nyɛ ŋɔ maa zaa. Kpahimiya videos maa zaa apart from ban mi ban nyɛla two main headlines maa a bee n-nyɛ responsible person ka o ʒiya yɛrili ka maa ti n-yɛri di yɛtɔɣa ŋɔ ehe ti ku ku ti saha n analyse la eh Garam mini eh Odidor la analysis maa we are worried ma di niŋ di yuli n-ya din niŋ daba shɛm hali ka ti ti na yɛri di yɛtɔɣa kaman how puuni maa. We are worried about bipola ni ni ni ka tuma ka zaŋ bi life dolli shɛm ban ka ti kaa ti analyzer ŋɔ maa ba mini mi bi yɛn di shɛli ka zaŋ bi puya chaŋ ti ba shɛba mm, because o bi yɛli la o bi yina ti yɛli pahi gadam zuɣu ka gadam nyɛ o o o o kpaŋ maŋa biɛɣuni o sako too o bi yɛli pahi o didoo zuɣu biɛɣuni o sako too Di pa shɛli ka a yiŋa bi tu a yiŋ ninkura gari la bee bi niŋ a yiŋ ninkura biɛrim shɛŋa ka ka yɛligu din ni. So it's high time ka ti ka ti ka ti meeting kpɛri ti entertainment maa shɛm. Di kuli bi zaŋ ni binshaɣu kam yi ti niŋ. Dindali maa so kam ŋun lee n blogger n yina ti n ŋmaari video siɛri di yɛltɔɣa ni judgement bi dini n biɛrimi maa gba ŋun kam kuli kana ɛɛh n gba ni yɛn paasi judgement shɛli. Eeh a kpaŋ ma kuya ka a paasi judgement maa ka zaŋ a maŋmaŋ luɣiri n da bindirigu di. Bɛ pam beni data nim maa gba o paŋmi o paŋla data post li just because of likes and followers on TikTok and other social media platforms o ka aim shɛli zuɣu o ni chaŋ ti analyse di maa. And ka lan bɔri ni n advise sokam zaa ŋun be Dagbaŋ ŋɔ.

Ti ni dii zooi ni ti ku nya ka nɔhi tuhiri bi so kam yiŋa ka ti bi chaŋ ni ti ti nya nyaabuyi bala ka pun kooli fire service. A yi nyɛla so ka o nyɛ Dagbana bee ka o ku wumdi Dagbanli even ka di pa Gada mini Makasio rivalry ka o ku chaŋ shɛli polo nti ku forcera ni o pull Gadam down. O mi ka o replacement ni maa ni ho, o ka o yɛn zaŋ so replace ni maa ni. Ka a nya so ka o ku chaŋ ti ku furi shɛb zaya ni shee ma ka a si o yi o ni be shɛli maa. O mi ka replacement shɛli ni o zaŋ kpɛhi ni maa ni. Ti game maa ti bi mi ti ni playiri li shɛm. Mini o ni be ni maa ni maa yaa, yinim n be kpe ŋɔ ka mini eh, n ŋɔ nyɛ ya n ŋɔ nyɛ ya maa. Ŋun ku kpuɣi Ghana Premier League maa, ŋuni yɛn represent Ghana.

because ninsal yɛn pilila shɛli polo foundation maa ka laa niri maa gba yɛn yuli ka yɛn maybe o yɛn di laɣari niŋ o ni o kuli bi nyɛ shɛli kam o foundation maa shee ŋuna o yɛn nya but here is the case every day we are pulling the guy jc every day n problem am bɛ yɛ so di puuli so jc ni taari shɛli ka a yɛri maa, ban daa ti jɛsi maa pam nyɛmi ŋun na ʒini zaŋ o tɛɛnsiri sɔŋ o. Issue maa yɛn nyɛla o mini o di dɔɣila yɛtɔɣa eh? Ka ban yɛn yina ti taali maa ka di nyɛla yaa bɛ bemi kamaa Chelsea fans bee Barcelona fans ti dala player ŋɔ one billion ka o wansiri kani. A bi nyɛ Chelsea ti ni da player so maa ti da o la two billion ka o wansiri kani to laanim maa ka n yɛri maa. O di dɔla n-sɔŋ o ka o mini o ti mali taba, ka shɛba ban deei li n-leei bi dini ka di ŋmanila ban daa tɔhi laɣiri sɔŋ o. Bahooma n-sɔŋ ma ka a si o ka o mini o ti mali taba, ka shɛba ban deei li n-leei bi dini ka di ŋmanila o mini o n-daa tɔhi sɔŋ o. Bana n-share business. ka ti mali taba ka nyɛ ŋun hali ŋun ku tooi yo ka kpɛ o shoo gba di pa shɛli hali o bi kpɛrili because di zoomi ka ban yɛn tuhiri gada maa nyɛ ŋun bi kpɛri o shoo ka di zooi ka ban yɛn tuhiri makaasi maa nyɛ ŋun bi kpɛri o shoo e so hali ka sɔŋsim ni a ti nira din ka ti mi tamali mini gana bee e dagbaŋ pam ban ka sɔŋsim maa bana mi niriba puulin daan o ni ku bɛ shɛli maa ni a labina ka a mini o zaa ʒiya

So ka laa two guys ŋɔ maa kii killer maa you are automatically killing the northern music industry because whether you like it or not he is one of the headlines so if you are killing him you are killing the industry directly ti bi yɛ so sa ku tooi gari o biɛɣuni bɛ a yɛn labisi ti la nyaangi na maa ka ti ti lan labi ti ni ti lan dahi so hali ka o ti za nimaani so it's better ka ti wise up

the kind of person you are puhibee n ta tough time so here is the case eh, ti niŋ google bee kama ti ti ti post ti ti daatisi nim mini ti actors ti post bi bad informations gili social media zaa ka di ku ʒiya ti niŋ ti niŋ yɛŋɔ a ku yɛn nyɛmi ka baangi mali yuli o yi tiɛn chaŋ embassy shɛli n ti bɔri ni o yi sambani ka bi google o name ka di ku yɛn yɛtɔɣa biɛri biɛri n ku yɛn yirina yɛtɔɣa biɛri biɛri n yɛn yirina it's high time ka ti ka ti tiri sanity ka ti tiri ti industry maa sanity shɛli ka so ku bɛ sambani ni ka bɔhi about eh, Dagbaŋ bɛ eh, northern music or movie industry ka sanity shɛli be o di results maa ni it shouldn't be ka a ŋmɛ movie industry ka di ʒiya a bɔri maa n yɛli biɛri ka di yɛn yɛra ibu yɛli biɛri fansi gari n yɛli biɛri di ni yɛn yina first just go to google and type about a bɔri maa and co you know recently what happened the bad ones comes first because di ni daa nyɛ attention ka nyɛ more postering

Naa yi ti nya ka zɔmiya ni o ni laba kuɣili o noli mi, bee na a yi ku nya nɔhi shɛli polo ka a ti dɔla, buɣim ni be nimaani. Daadam gba malila binshɛɣu, di dii ku tooi niŋ ka biɛhigu ku kanna, ka daadama kaman ka Dagbaŋ zaa bee Northern Region bee half of it, ka ban zaa dii zani n-di turn against you once la. Yes. Naai gbib aibi shɛli bee ayi gbib ansa shɛli ka gbib laa ansa maa ka yɛli a ni correct ansa n nyɛli bee correct eh, line ka bi mali chɛni ŋɔ maa ka nin so daadama nima so ti tooi paai ninvuɣu yinga ka o yɛli a yaa a mi a ni gbib shɛli ŋɔ di bi viɛla ka so ti tooi lan yɛli a yaa n paai two a ni gbib shɛli ŋɔ di bi viɛla ka so ti tooi lan yɛli a n paai three di bi viɛla ni a gba yi pa chɛli a ni di gbib shɛli ka yɛli ni yɛlimaŋli maa to yi pa doubt maa maŋa ka yɛli a di yi pa shɛli wrong ka n gbib maa because niriba niriba dii ku tooi paai three ka ban zaa dii jaa tima bi so mi daa ya ni jɛlinsi nyɛla dibaayi shɛba jaam maa bee shɛba tahirim ka di nyɛla yaa kamaa bini di yɛri shɛba o di dɔla niŋdi ni ŋɔ a bi niŋla bi suhu yubu tiba a di daa niŋ bi suhu yubu lala jɛlinsi maa naan ku yi polo ka naan chɛ so mi yaa kamaa ban ʒi n waha maa. redio tamali nima a ba ŋuna whether a niŋdi n viɛli bee a bi niŋ o pun yɛli tinimli ŋuni n yɛli am quoting from him Mister Tell ŋuna ni a niŋdi n viɛli bee a bi niŋ o jaami so don't mess it up n zaŋ shɛba lɛbi a dimba kaman a odi dollar nima bannim type maa ka ti yɛri maa and some fans a bi niŋla di ni tu shɛm di ni che ka a nya ka di ŋmanila jɛlinsi beni maa a yi niŋ bɛ ni bɔri shɛm ban yuui a talahi And about our replies, this time ni di yɛri yɛtɔɣa shɛli sokam bɔri ni o leei blog maa ka yɛtɔɣa kam n ʒiya ni a gba reply ma. You heard some ka keep li ka ka saɣim zuɣu ka puli bɛni. First din daa yi paara di yi niŋ ka a yiriya ni ka zaŋ niŋ yila ni maa a bi nya din daa ŋmani di chana ka sokam ku wum li. Ehe bin daa yɛn deei bin daa yɛn yɛli ni deei eh, ka yɔŋɔ nira nyaa ka a yɛn naawuni yiko a bi nyɛ yɔŋɔ paɣaba nira a kuhi sɔŋa ehe bɛ pumpɔŋ a yi paya na n tooi zaba amaŋ zuɣu maa eh, naawuni gba yɛn yihila o nuu ka chɛ a mm, mm, mm, last advice chɛnila niriba ayi shɛba sani ni yɛri ŋɔ maa ti nyɛ wundab so eh, di ŋmanila n bi lan recollect li di ŋmanila zaa like o diri nam o appearance ŋmani o diri nam n bi baŋ din chɛ ka o ti zaŋ o nuu kpɛhiri yɛtɔɣa ŋɔ maa ni ni lala eh, Sheikh Abdul Jalil n-nyɛ a gba zaa din ni nyama musulinsi yi a yaɣa n zaŋ li kana shɛli polo ŋɔ maa di ku lahi di ti a yi niŋ lala ti mini a ni mali tab pam musulinsi yi a yaɣa mali kpɛri na shɛli polo di chɛ ka shɛba eh, chaŋ niŋ bi deei Naawuni ni bi mi binshɛɣu yɛla ka a ti zaŋ Naawuni yɛla ni a kpɛna din ni ti mali li ku chɛ li ba nini polo. Abdulbasir Kuechire n nyɛ n yuli. Yusuf Abu Turzung n nyɛ producer Siiba Hadi n za camera nyaaŋa ka n teer a ya a nyɛla new to this channel a ni tooi subscribe any time ka ti bahi contents like this a ya nyɛla one of the people ban yɛn nyari li. Ti chabisiya. Wulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim ti heaven. Kaman how? Wulagi nyɛ vinyɛɣu daan ka yei tum n la 247. Kaman.